Mathĩna maingĩ twĩ namo matwaũre. Atĩrĩrĩ, Madam Mũgi, wagwĩta ũhoro wa ciana, nĩ gũthiaga ta hĩndĩ ĩmwe ndagĩa na ka incident karĩ ho, na ngĩhota kuona nĩ mũirĩtu waciara, mũirĩtu mũnini wagĩa kana. Kana gaka-ĩ, mwene-ĩ nĩ arũga ihu rĩrĩ. na mwana ũyũ-ĩ e thibitarĩ. Marangia ũguo marangia marangia ũguo-ĩ, mũirĩtu nĩaheo rũtha, ũyũ ndaratuĩka responsible ndaneka atĩa. No mũirĩtu nĩarenda mũndũrũme ũyũ mũno tondũ nginya ona mwana ekũmũtua kwao. Cases ta icio-rĩ, how can you deal with it?

agatua cira kũringana na ũrĩa moigi moigire moigire Mhm. rĩu naguo haha ũhoro wa mediation rĩ anja cia mathĩna mao rĩ Mm. nĩ moko-inĩ mao kwoguo rĩ nĩ kuoya mũndũrũme ũyũ na mũtumia ũcio wĩna ũciarĩte mwana ũcio Mm. tondũ mwana ndarĩ handũ arokĩra na mwana ena raiti na nĩ aciarirwo Mm. na no mũhaka arerwo Mm. na ndekũrorwo nĩ andũ angĩ Mm. Nĩ ena- Oh, o arĩa ma- o ũguo makenire magĩciara mwana ũcio eh, makene makĩmũrera right. Kwoguo-rĩ, megũikara thĩ, ũũ anjĩre make, ũũ acoke anjĩre make, njoke ingĩigua hena handũ hena gatuthio ka mũthemba mũna-rĩ, nĩ tũgĩaga kĩndũ gĩtagwo caucus kana private meeting. Njĩre, twarie no we iki. ndĩmwĩre anjĩre ũma biũ biũ biũ Mm. ĩno ũrore wone hena kaũndũ Mm. gatarenda kuguo Ĩĩ. nake ũngĩtari nake anjĩre ũma ũma biũ biũ Mm. nĩgetha angĩkorwo hihi mwana ũyũ mũthuri ũyũ arega kũmũrera nĩ gwĩciria tu wake rĩ gwĩciria tu wake gwĩciria Alright. nĩkĩo twathiĩ private meeting nĩgetha Ĩĩ. menye exactly ararega mwana nĩkĩ Ehe. tondũ ngĩrega mwana waku atĩa Ĩĩ. no mũhaka hakorwo hena kaũndũ Ĩĩ. behind Ehe. ũreciria Ehe.

Ningĩ rĩ, o na thikũ ici niĩ makaga nĩ andũ. Ũrathiĩ nginya gũthiĩ gũkoma na mũndũ na ndũramenya kwao nĩkĩ. Ũthiĩ ũmenye aciari ake, ũmenye kwao, nĩkĩo gwĩtagwo court. No mũhaka gũkorwo na koti. Na rĩu courtship ĩno rĩ, it means ũgĩthiĩ gwĩ commit na mũndũ rĩ, ũgakorwo ũmenyete nginya kĩ?

teko stage stage Eh, Eh. mwaikala niyo Imwena- stage Eh. hae hawayu menyeyo muthiage togo ikangari goka Eh. kurihia Eh. mundurume akaruta ageka ũũ igĩrĩ makiuma hau stage Mm. ũyũ nĩ amba gũtĩra kũrĩa gũthiaga ũũ nĩ atĩra magathiĩ for a cup- cup of coffee marangie Mm. makiuma hau ũguo rumu namba kenda kana namba 12 Mm.

kwaria na mwana waku Mhm. ũkamwĩraga risk iria i mbere yake Mm. tondũ wa mbere na baba wao Okay. na wakerĩtu makarai na baba wao Suppose ndio mamu na- wao ũngĩkorwo ĩndĩ waka na hau mathika nĩ mwakaga riko ici kaba tiakaga Mathingira. ĩndĩ amũreka tũũndũ na hau ũgũtũgũtĩra mahuti na kĩrĩ Mm. ũkatoĩ Mm. na ũrĩa ũngĩhota kũmũ advise hĩndĩ no iguo marathiĩ kũ- kũgimara rĩ still nĩkĩo ona magĩtũmĩrwo andũ a kũmatara kũmarĩria tondũ rĩngĩ rĩ we ũthiũ wa mwana nĩ mũgima tondũ nĩ atunguhire na akĩraiha no kĩmũtwe kana kĩmĩonere ya maũndũ rĩ Mm. ndoĩ Mhm. oĩ nĩ aranenehire na no akwa bomu akwa nĩ sex na kĩ Mm. no ndaramenya the circums the, the consequences consequences of those iria actions. ingĩka atĩa ingĩcoka ciũke Mm. koguo rĩ no nginya ũpũrĩpia mwana waku wa mũirĩtu kamwarĩtu kamwarĩtu na nĩ tondũ akinya mĩaka ikũmi na ĩrĩ kana ikũmi rĩ he maũndũ mangĩ metagwo period Mm. ũkamwĩra ũpe nĩ tondũ warega kũmwĩra Mm. egũthiĩ anjĩrĩrie Mm.

Koguo tiga gweterera atĩ akaherio na gwatĩ mũndũ nyuma atĩ ũthiage nginya gũkoma na mũndũ ũtoĩ nginya kwao, ũthiage kũgĩa ihu rĩa mũndũ ũtoĩ kwao. Macio nĩ mehia, na nĩ mehia nginya ma aciari. You are supposed to talk to your children. Angĩ moranagia atĩrĩrĩ, me gĩko-inĩ rĩu gĩa kĩhiko, ihu njirĩre wĩtagwo atĩa? in the actual act niguo mararirikana kuria ibibi ujire witagwo atĩa? Na nĩkĩo rĩu atĩrĩrĩ marahenera mbeca magatũmĩrwo thĩinĩ wa social media magatũmĩrwo makagĩa mbo- eh, facebook na andũ na andũ ũgacoka gwa atinagio ta nyeni acoka ateo Very unfortunate. kana agũthwo tondũ nĩ mũkoro yarire nake Mm. ũtũraga iyaga mũndũ ũtarĩ- ũtarĩ kĩraima Tarĩ na tha, ndangĩka tarĩ na na atarĩ tha. na tha Mm.